Mũharangware nĩ mũtĩ wa kĩmerera. Mũtĩ ũyũ ũkũragĩra kũrĩa mĩtitũ-inĩ, ithaka-inĩ na nĩ twanjĩtie kũwona ona mĩciĩ-inĩ itũ. Mbegũ ciaguo cirehetwo nĩ nyoni. Mũndũ no orie mũharangware nĩ kuuga atĩa. Mũharangware tũngĩtaũra na gĩthũngũ nĩ kuuga scratcher or francolin. Mũtĩ ũyũ umaga wĩ mĩkori mĩingĩ, ũgacoka ũngĩũrorera kũrĩa igũrũ, No one hihi ta umaga wĩ mũkori ũmwe. Mathangũ maguo nĩ tuonaga magĩthũgũnwo nĩ tũtambi ta igunyũ, na mathangũ o maya nĩ mahũthagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athecwo nĩ tũtambi o tũu, akerwo athigithie na ruo rũrĩa aima naguo rũgagĩthira. Nĩ tuonaga mũharangware ũgĩkũrĩra rungu rwa mĩtĩ, tondũ mũno nyoni yoka yomba mũtĩ-inĩ yarekia mbegũ no kũmera ũmeraga. Nĩ ũrutaga kĩro kĩrĩa gĩcokaga gĩkaruta kamũrukĩ gekũhana waru. cia gũtherũkio, na hau noho wagĩire rĩtwa rĩngĩ ũgĩtwo mũtoero. Magũa maya maguo no ũkuona njũkĩ cigĩũka kũhũnga irũa ho. Mũharangware nĩ ũrĩ mĩigua. mũno mũkori-inĩ kuuma thĩ nginya kũrĩa igũrũ, na nĩ mĩigua ĩkoragwo ĩ mĩũgĩ mũno, mĩkuhĩ, na nĩyo mũgĩkũyũ akiugire akĩmĩta nĩ haraga ngware. Mũharangware no ũkĩhũthagĩrwo wĩ mũtĩ ũmwe wa ĩrĩa mũgĩkũyũ ahandaga ngiri nayo, na mũno ona ona ndũgũgĩtinda ũkĩũhanda, tondũ nyoni cioka ciarekia mbegũ hau, ũkũraga ũgatukana na mahuti marĩa mangĩ magĩkoragwo ho, na magagĩthondeka o rũgiri, rũmata rwĩna mĩtĩ ya mĩthemba na mĩthemba. Mathangũ ma mũharangware nĩ mahũthagĩrwo kũrigita mũrimũ ũrĩa wa ng'ombe wĩtagwo wa ngaĩ. Na nĩtuonaga mũharangware nĩwendete gũkũrĩra mũno ihingainĩ ciĩna mĩtĩ ĩngĩ ngũrani. Ta haha nĩtũrona ũgĩkũranĩra na mũtĩ wĩtagwo the white little leaf reed tree na mũtĩ wĩtagwo mũũ na karera karĩa gagĩtambaga na mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ. Mathangũ ma mũharangware nĩ mahũthagĩrwo kũrigita kĩrũngũrĩra na mũri wa mũharangware nĩ ũhũthagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araturwo nĩ mũgongo. Mĩkori ya mĩtĩ ĩno ĩkũranĩire hamwe nĩ yonekaga o ĩgĩtherema na ĩkoneka gũtirĩ mũtĩ ũrahatĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Nyoni nĩcio cirehaga mũno mbegũ cia mũharangware, ciomba mĩtĩ-inĩ kũrĩa igũrũ, ciarekia mbegũ haha thĩ, mũharangware naguo ũgakĩoneka no gũkĩmera ũgũkĩmera na ũgatherema. Haha tũrona mũharangware ũkũrĩte hamwe na mũtĩ wa mũbariti, na mũbariti nĩ mũtĩ wa kũrehwo, no mũharangware nĩ mũtĩ wa ũndũire wa gũkũ gwitũ. Haha naguo he ũngĩ ũkũrĩte rungu rwa mũtĩ wa matunda ũrĩa wĩtagwo mũrungati. Ona hena kĩruru. Na heho, ũkoneka mũtĩ ũyũ no ũkĩmerete o wega. He ũngĩ naguo ũgĩkũrĩte rungu rwa mũkũrwe, onaguo ũgagĩtherema o wega. Mbegũ cia mũharangwa-rĩ, cianjagia ci cia ngirini, cigacoka cigatuĩka ngoikoni. na cigĩũka kwĩrua biũ, cigakorwo ci ndune, na rĩu icio ndune nĩcio nyoni ĩrĩaga, ĩgacitwara kũndũ kũraihu, kũrĩa mũmera ũyũ ũgũgĩthiĩ o ũgĩtheremaga. Mũharangware ndũthũkagia mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, kana nĩ ya kũhandwo, kana nĩ ya kwĩmeria, yonekaga ĩgĩkũranĩra na njĩra njega mũno. Na nĩũkĩhũthagĩrwo ona ngũ, nĩũgĩteithagia marĩa matũrigicĩirie, na nĩtwakĩmenya atĩ ona nĩũrĩ mĩthaiga ya kũhonia mĩrimũ ngũrani. Nĩtũgũkiuga atĩrĩrĩ, mũmera ũyũ ũkĩgitĩrwo nĩguo tũgĩtũranie naguo. Mawega maguo onamo tũgagĩkorwo tũgĩteithĩka.